Wagi d Transwal Radio Monte Carlo i kun isiwlen s taqbaylit ɣef onde moyenne 205 mètres. lxir fell-awen ay tmaten di setna leqbayl icahr-agi deg tmurt leqbayl anda ara truḥeḍ fiḥel anwa d axxam ara tkecmeḍ ad teẓẓreḍ nnig ufrag zdat tewwurt n uxxam-nni Ɛaric, Daliya tajnant. Ma tesɛa aẓar lɛali, ad banen lweqt-agi i yuẓa uzberbur, ara yuɣalen s leɛqel tiẓurin yelhan i tuččit. Awel Ṛebbi i sefhameɣ belli am akken i yettqellib unadem lfakya deg tajnant-is, i d-yettqellib Ṛebbi lfakya deg tikli n wid yettusman d arraw-is. Ata yal lmettel seg wawal Rebbi i aɣ-yesfehmen annect-agi. Ila yiwen urgaz yesɛan yiwet tajnant ɣef tiɣilt iṣaben. Ineqqec akal-is, yekkes-as idɣaɣen, iẓa deg-s tiqurmatin ilhan. Dɣa yerja ad d-ger tizeɣrin lɛali. Tger-d asberbur. Yenna-d urgaz-nni, acu yellan n Zayd ara xedmeɣ i tajnant-nni? Acu ɣef mi ttrajuɣ ad d-ger tiẓuri n lɛali tegger-d azberbur? Ad awen-melleɣ ayen ara xedmeɣ i tajnant-iw, ad qleɛeɣ afrag-is ad terraɣ d lxali. Leḥbab, ɛni mačči akka i yella lḥal s war Ṛebbi? Nella nukni am tajnant-nni i yeẓẓa Ṛebbi deg ddunit. iḥassen-aɣ, ifka-aɣ ayen i aɣ-ilaqen i wakken ara nerr lfak i lɛali deg tikli-nneɣ. Lameɛna acḥal d abrid, nettarra-yas i Rebbi ayen yerẓagen, ayen isemmumen deg ṭṭbiɛa-nneɣ. Amek ay nezmer ad nerr lfak i lɛali i Rebbi, ayen i s-iɛejben? Ittwekteb deg umkan nniḍen n wawal Rebbi am tara ur tezmir ara ad aru lfakya lɛali s yiman-is ma ur tettaṭaf ara deg tajnant ula d kunwi ur tezmirem ara s yiman-nwen inna-d Sidna Ɛisa nekkin i d tajnant kunwi d tiriwa Rebbi d lemɛalem n taferrant inna-d diɣen Sidna Ɛisa win izedɣen deg-i deg-s zedɣeɣ nekkini

Isefk asentel mɛacra ikemlen s tajnant-nni. Akkenni, i wakken ara d-yerr lmumen lfakya lɛali i Rebbi, isefk as lmɛacra ikemlen d Rebbi. Tara yettwagezmen, teqqur, ulac deg-s tudert. Lmumen n tuddwara d Rebbi kullas iqqur, ulac deg-s tudert Rebbi. Tara uzberbur, ur tezmir ara ad d-aru tiguza lfakya taẓidant, Amblama tettuleqqem ɣer tajnant lɛali. Akagni lmumen yesɛan deg-s aẓar n ddnub, imi yella seg uẓar n Adem ilan d amednub, amezwaru ur yettaru ara lfakya lɛali i Rebbi. I wakken ara yuɣal deg uẓar Rebbi, yessefk-as ad yettuleqqem ɣur-s. Tara uzberbur isefk-as ad tuggzem seg taqerrumt ɣef ay tettekkel ɣer tura, ad tucud ɣer taqerrumt n tajnant lɛali. Bunadem yettqelliben ad yerr lfakya lɛali deg tikli-nnes yessefk ad yeǧǧ ddnub d lḥasanat-is ɣef i yettekkel ɣer tura, ad yeṭṭef tagsi n Ɛisa. Akken ufellaḥ ileqqem tara yettwigezmen ɣef taqerrumt taqdimt rebbi isellem sidna ɛisa ɣer lɛatab d lmut iwakken ara nesɛu tudert tajdiṭ tara-nni ittucudden ɣer taqerrumt icelḥen tqabel sɣur-s tudert tajdiṭ win yetteklen ɣef lefdi n sidna ɛisa ɣef ddnub-is izdeɣ deg sidna ɛisa Sidna Ɛisa yezdeɣ deg lmumen-nni, ittak-as tudert tajdiṭ, tudert iṣfan, tudert Ṛebbi. Ata ihi a leḥbab lmeɛna n lemɛacer ay kemmlen d Ṛebbi i aɣ-ilaqen ma nebɣa ad nerr tikli-nneɣ lfakya yuklalen isem n warraw n Ṛebbi. Yenna-d Sidna Ɛisa. Ma tzedɣem deg-i, imeslayen-iw zedɣen deg-wen, sutret irkul ayen i tebɣam, ad awen-d-yettunefk. Ihi, tujur, euh, yagi yettuɣal tujur ar wawal belli ilaq ad nezdeɣ deg-s, xaṭer awalen-is ur nezmir ad nezdeɣ ar ɣur-s ma yella ur nejmiɛ ara lehdur-is, ma yella ur nejmiɛ ur nexdim ara d acu i ɣ-d-yeqqar. Lazem awalen-is tani belli ad ilin deg wulawen-nneɣ u ar ten-nexdem. Yenna-d Malul awen lehdur-iw llan ar ɣur-wen, ṭlebet-d ayen i teḥwaǧem, ayen i ken-ixuṣṣen ad wen-t-id-fkeɣ. Acu i aɣ-ixuṣṣen nekkni isɛan amni ad neddu deg ubrid n Ṛebbi? Txuṣṣ-aɣ tazmert ad neddu deg ubrid-nni. Ulamma nesɛa lebɣi ad nexdem lxir, cceṛ iqqen-d ɣur-neɣ. Yenna-d Sidna Ɛisa, Ur nezmir ara ad nerr lfakya i Ṛebbi, ḥacama! Nezdeɣ deg-s, netta yezdeɣ deg-neɣ. Am akken lliqa tettali deg teqrumt tettak-asent i tiriwa tazmert ad arunt lfakya yelhan. Akkagni ma neqbel Sidna Ɛisa deg ulawen-nneɣ, nettkel fell-as. Ruḥ Ṛebbi ad yili deg-neɣ d tazmert, si ara nerr lfakya i leɛḍim Ṛebbi deg tikli-nneɣ. Ɣef ayagi i d-yenna Sidna Ɛisa, Mebla nekkini, ur tezmirem ara ad txedmem ulama d kra.

Inatin Ɛisa nekkini d tajennant n ṣṣeḥ, Ṛebbi d axeddam n tafrant. Mkul tara deg-i ur nettaru ara lfakya i teksit, mkul tara i d-ittarun lfakya ifers-itt, iwakken ara d-aru akteṛ lfakya. Ẓram nekkni illan deg tmurt i nezdeɣ deg idurar, ẓram amek i nfers tijewnan. Mkul tikkelt deg useggas, lweqt deg ufras. Llant triwa i igezzem uxeddam, ittḍeggar-itent eh, ar tmes, ayen irqen takkit. Walakin tara i d-ittejjan, i d-ittawin lfakya, ifers-itt akken ara d-eǧǧ akter akken i d-eǧǧaya daɣen.

Ayen i d-nawi lfakya, tussma, win izedɣen, win illan ibɛed d Ṛebbi, win itbeɛ lbid n Ṛebbi, d tara-nni iqquren akken. Walakin, awal n Ṛebbi yenna-d, tara-nni iqquren akken d acu i sent ixeddem uxeddam-nni, ijemmeɛ-itent, igezzem-itent, ittḍeggir-itent ar tmes ad ṛɣent. Walakin, winna i ixelfen, i d-ittaǧǧan lfakya, fers-it akken ad yeǧǧ akter. Xaṭer llan, llan ass-agi lmumnin i yellan ɛetben, walakin Ṛebbi yid-sen, Ṛebbi yella yid-sen belli ad d-awin lfakya ikemlen, ad d-awin lfakya zyada n wakken i d-wwin yakan. Lmumen i yellan yeɛni d aḥeqqi, lmumen. Ad ifhem ayagi, xaṭer ayagi d Ṛebbi i t-id-innan deg wawal-is. Ayagi mačči d yeɛni lehdur-nneɣ, walakin d awal Ṛebbi. Yenna-t-id akkagi, Ur numen sys, xaṭer Ṛebbi mačči d imtkeddeb. Ihi a leḥbab, teslam akken llan sin leṣnaf n lmumnin, wid ur nettaru ara lfakya yelhan, Ṛebbi igezzem-iten, ad ttwaḍeggren ɣer times, Wid iqablen Sidna Ɛisa, zedɣen deg-s, yettaɣen awal-is, ttarran lfakya, lmeɛna tikwal txuṣṣ lfakya-nni. Ɣef ayagi, tikwal Ṛebbi iceggeɛ-asen leɛtab, ifres-iten, iwakken ara d-arun akteṛ lfakya lɛali. Kečč, neɣ kemmini, yettḥessisen iḍ-agi, telliḍ d win ɣef ara yegzem Ṛebbi?

Acu d lfakya i yettqellib seg wulawen n Rebbi? Ittwakteb win yesɛan deg wul-is tazmert n Ṛṛuḥ Ṛebbi, yeɛni win izedɣen deg Sidna Ɛisa, ittekklen fell-as i leslak, yesɛa lmaḥiba, lefṛaḥ, lɛafya, ṣṣber, lxir, lǧuda, isahel, yeḥkem ɣef ṭṭbiɛa-ines, ur izeɛɛef ara. Wid ur nettuluqem ara ɣer uẓar n Ṛebbi s laman deg Sidna Ɛisa, ttarran lfakya isemmumen, yerẓagen.